Дыууадӕсӕм сӕр Уӕдмӕ ӕрӕмбырд дуне адӕм ӕмӕ кӕрӕдзийы цъист кодтой. Йесо уал дзурын райдыдта фыццаджыдӕр йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн. Уӕхи хизут фарисейтӕн хизӕнӕй, цӕстмӕхъусдзинадӕй. Цы нӕ раргом уа, ахӕм сусӕггаг нӕй, ӕмӕ цы нӕ рахъӕр уа, ахӕм сусӕгдзинад нӕ вӕййы. Уымӕ гӕсгӕ талынджы цы загътат, уый айхъуысдзӕн бонрухсы, ӕмӕ хӕдзары искӕй хъусы цы дзырдтат, уый ӕргомӕй дзырдӕуыдзӕн уӕлхӕдзӕрттӕй. Зӕгъын сымахӕн, мӕ хӕлӕрттӕн, Ма тӕрсут, буар чи мары мӕ уымӕй дарддӕр кӕй бон ницы у, уыдонӕй. Фӕлӕ уын зӕгъдзынӕн, кӕмӕй уӕ тӕрсын хъӕуы, уый. Тӕрсут, амарыны фӕстӕ зындоны ныббарын кӕй бон у, уымӕй. О, зӕгъын уын, уымӕй тӕрсут. Фондз сырддон цъиу дыууӕ сарил нӕуӕй кӕнынц ӕви? Ӕмӕ дзы иу дӕр рох нӕу Хуыцауӕй. Сымахӕн та уӕ сӕрыхъуынтӕ дӕр ӕрдуйы онг нымад сты. Уӕдӕ ма тӕрсут, Сымах бирӕ сырддон цъиутӕй дӕр зынаргъдӕр стут. Зӕгъӕн уын, мӕныл кӕй ӕууӕнды уый тыххӕй адӕмӕн ӕргомӕй чи зӕгъа, уый адӕймаджы фырт дӕр йӕхионыл банымайдзӕн Хуыцауы зӕдты раз. Адӕмы раз мыл йӕхи чи атих кӕна, уый та хъодыгонд уыдзӕн Хуыцауы зӕдты раз. Ӕмӕ адӕймаджы фырты чидӕриддӕр рафауа, уымӕн уыдзӕни хатыр, фӕлӕ сыгъдӕг уды чи рафауа, уымӕн хатыр нӕ уыдзӕн. Куы ӕркӕной синагогӕтӕм, хицӕуттӕм ӕмӕ ӕлдариуӕггӕнджытӕм, уӕд-иу ма амӕт кӕнут, куыд кӕнӕ цавӕр дзуапп ратдзыстут, кӕнӕ цы зӕгъдзыстут, ууыл. Уымӕн ӕмӕ уын уай сахат сыгъдӕг уд бацамондзӕн, цы зӕгъын хъӕуы, уый. Адӕмӕй йын чидӕр загъта: — Ахуыргӕнӕг, зӕгъ-ма ме фсымӕрӕн, ӕмӕ мын бынтӕй хай радта. Йесо уыцы адӕймагӕн дзуапп радта: — Чи мӕ сӕвӕрдта сымахӕн тӕрхонгӕнӕгӕй кӕнӕ уарӕгӕй? Ӕмӕ ма сын загъта: — Уӕхи бахизут кӕрӕфӕй ӕмӕ хъӕздыгдзинад уарзынӕй, уымӕн ӕмӕ адӕймаджы цард йӕ бирӕ мулкӕй аразгӕ нӕу. Уӕд сын загъта фӕсномыг ныхас. Иу хъӕздыг лӕгӕн йӕ быдыры ӕрзади бирӕ хор. Ӕмӕ хъуыды кодта: цы кӕнон? Мӕ хор кӕм бафснайон, ахӕм бынат мын нӕй. Уӕд загъта: бакӕнон афтӕ: бавдӕлон ӕмӕ фехалон мӕ хордӕттӕ, саразон стырдӕртӕ ӕмӕ уым бафснайдзынӕн ме ппӕт хор ӕмӕ ме ппӕт мулк. Ӕмӕ зӕгъдзынӕн мӕхицӕн: Мӕнӕй уый: бирӕазты фаг дӕм ис мух, сӕрӕнцад ӕнцойӕ, хӕр, нуаз, рай дӕ цардӕй. Фӕлӕ йын Хуыцау загъта: «Ӕнӕзонд, ӕхсӕв дын дӕ уд айстӕ уыдзӕн, дӕхицӕн цы рцӕттӕ кодтай, уый та кӕмӕн баззайдзӕн?» Афтӕ рауайы, йӕхицӕн хӕзнатӕ чи мбырд кӕны, Хуыцауы хъӕздыгдзинадӕй та ӕнӕхай чи у, уыдоны хъуыддаг. Ӕмӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта: «Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын, ма мӕт кӕнут, фӕцӕрынӕн уӕ цы хойраг хъӕуы, нӕдӕр ууыл, нӕдӕр уӕ буарӕн дарӕсӕн. Цард хойрагӕй ахсджиагдӕр у, буар та дарӕсӕй. Акӕсут-ма халӕттӕм. Уыдон нӕдӕр тауынц, нӕдӕр кӕрдынц, нӕдӕр сын гонтӕ ӕмӕ хордӕттӕ ис, ӕмӕ сӕ Хуыцау хӕссы. Сымах та цас зынаргъдӕр стут мӕргътӕй! Стӕй уойамӕтӕй йӕ цардыл бирӕ нӕ, фӕлӕ-иу сахат бафтауын дӕр кӕй бон бауыдзӕн. Уӕдӕ кӕд гыццыл исты скӕнын уӕ бон нӕу, уӕд ӕндӕр хъуыддӕгтыл цы тыхсут? Акӕсут ма дидинджытӕ куыд рӕзынц уымӕ. Нӕдӕр кусынц, нӕдӕр ӕлвисынц. Зӕгъын уын, суанг Соломон Намысджыны мӕ хъӕздыг лӕг уыдонӕй иуы хуызӕн дӕр нӕ арӕзта йӕхи. Абон чи ис, райсом та пецыппӕрст чи уыдзӕн, уыцы быдираг кӕрдӕджы хуыцау афтӕ кӕм фӕлынды, уым сымах та цас аивдӕр сфӕлынддзӕн лӕмӕгъ уырнджытӕ. Уӕдӕ цы хӕрат, кӕнӕ цы нуазат, ууыл ма мӕт кӕнут ӕмӕ ма тыхсут. Ӕппӕт уыдӕттӕ агурынц ацы дунейы муртаттӕ. Сымахӕн та уӕ фыд зоны, уыдӕттӕ уӕ кӕй хъӕуынц, уый. Агурут йӕ паддзахад, ӕмӕ уын лӕвӕрд уыдзысты уыдӕттӕ дӕр. Ма тӕрс чысыл дзуг, уӕ фыды фӕндон у сымахӕн паддзахад раттын. Ауӕй кӕнут уӕ мулк ӕмӕ йӕ мӕгуыртӕн раттут. Уӕхицӕн саразут хӕррӕгъ чи нӕ кӕны, Ахӕм ӕвӕрӕндӕттӕ ӕрӕмбырд кӕнут ӕнӕихсийгӕ хӕзнатӕ уӕлӕрвты, уым сӕм хуыснӕг нӕ баирвӕзы ӕмӕ сӕ рӕмпӕг нӕ хӕры. Уымӕн ӕмӕ уӕ хӕзна кӕм ис, уым уыдзӕн уӕ зӕрдӕ дӕр. Цӕттӕ ут алцӕмӕй дӕр, ут ронӕлвӕст ӕмӕ суыдзӕнт уӕ рухсгӕнӕнтӕ. Чындзӕхсӕвӕй сӕ хицау рцыдмӕ чи нхъӕлмӕ кӕсы, ут уыцы адӕмы хуызӕн. Хицау куы рцӕуа ӕмӕ куы бахойа, уӕд ын уайтӕккӕ дуар байгом кӕндзысты. Тӕхудиаг сты хӕдзары хицау куы рцӕуа, уӕд фынӕйӕ кӕй нӕ рыййафа, уыцы цагъартӕ. Ӕцӕг уын зӕгъын, йӕхи бафистӕг кӕндзӕн, фынгмӕ сӕ бахондзӕн ӕмӕ сын райдайдзӕн кӕстӕриуӕг кӕнын. Суанг ӕмбисӕхсӕв кӕнӕ фӕсӕмбисӕхсӕв куы рцӕуа ӕмӕ сӕ фынӕйӕ куы нӕ рӕййафа, уӕд уыцы цагъартӕ уыдзысты тӕхудиаг. Сымахӕн зындгонд у, хуыснӕг кӕцы сахатыл ӕрцӕудзӕн, уый хӕдзары хицау куы зыдтаид, уӕд йӕ хӕдзар фӕкъахын нӕ бауагътаид. Ӕмӕ сымах дӕр цӕттӕ ут, уымӕн ӕмӕ ӕнхъӕл кӕд нӕ уат, уӕд ӕрцӕудзӕн адӕймаджы фырт. Уӕд Петр загъта: Хицау, Махӕн дзурыс ацы фӕсномыг ныхас ӕви ӕппӕтӕн дӕр? — хицау загъта. — Чи у иузӕрдион ӕмӕ зондджын хӕдзаргӕс? Хӕринаг сын афоныл дӕттыны тыххӕй хӕдзары хицау йӕ цагъартӕн хистӕрӕй кӕй сӕвӕрдзӕн. Тӕхудиаг уыдзӕн уыцы цагъар, йӕ хицау куы рцӕуа, уӕд йӕ фӕдзӕхст ӕххӕстгӕнгӕ кӕй ӕрӕййафа. Ӕцӕг уын зӕгъын, йе ппӕт исбон бакӕндзӕн уый бар. Фӕлӕ уыцы цагъар хинымӕр афтӕ куы зӕгъа, мӕ хицау рӕхджын не рцӕудзӕн, ӕмӕ куы байдайа фӕсдзӕуин нӕлгоймӕгтӕ мӕ сылгоймӕгты нӕмын, нуазыны мӕ расыг кӕнын, уӕд уыцы цагъарӕн йӕ хицау ӕрцӕудзӕн, кӕдӕм не нхъӕлмӕ кӕса уыцы бон ӕмӕ ӕнхъӕл кӕд нӕ уа уыцы сахат, ӕгъатырӕй йӕ бафхӕрдзӕн ӕмӕ йын мӕнгӕрдты хал ахӕрын кӕндзӕн. Йӕ хицауы фӕнд чи зыдта, афтӕмӕй цӕттӕ чи нӕ разынд ӕмӕ йын йӕ фӕндон чи нӕ сӕххӕст кодта, уыцы цагъар баййафдзӕн тынг рад. Йӕ хицауы фӕнд чи нӕ зыдта, афтӕмӕй нӕдаккаг митӕ чи бакодта, уый та къаддӕр над баййафдзӕн. Бирӕ лӕвӕрд кӕмӕн у, уымӕй бирӕ дон цӕудзӕн, ӕмӕ йӕ бӕрны бирӕ кӕмӕн ис, уымӕй фылдӕр ӕрцагурдзысты. Ӕз ӕрцыдтӕн зӕххыл арт бандзарынмӕ, ӕмӕ мӕ куыд тынг фӕнды, цӕмӕй ссудза ныридӕгӕн. Хъизӕмӕртты аргъуыдӕй мыл хъуамӕ саргъуыдӕуа, ӕмӕ цӕй уынгӕджы дӕн, цалынмӕ уый не рцӕуа уӕдмӕ. Сымах афтӕ ӕнхъӕл стут, ӕмӕ зӕхмӕ фиды дӕр хӕссынмӕ рцыдтӕн? Уый нӕ, зӕгъын уын, фӕлӕ байуарынмӕ. Уымӕн ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ иу хӕдзары фондз фӕхицӕнтӕ уыдзысты, ӕртӕйӕ дыууӕйы ныхмӕ, дыууӕйӕ та ӕртӕйы ныхмӕ. Фыд уыдзӕн йӕ фырты ныхмӕ, фырт йӕ фыды ныхмӕ, мад йӕ чызджы ныхмӕ, чызг йӕ мады ныхмӕ, ӕфсин йӕ чындзы ныхмӕ, чындз йе фсины ныхмӕ. Йесо ма адӕмӕн дӕр загъта, Ныгуылӕнӕй мигъы ссӕугӕ куы фенут, уӕд уайтӕккӕ фӕзӕгъут: «Къӕвда уыдзӕн» ӕмӕ вӕййӕфтӕ. Хуссарӕй дымгӕ куы фӕдымы, уӕд фӕзӕгъут: «Ӕнтӕф уыдзӕн» ӕмӕ вӕййӕфтӕ. Цӕстмӕ хъустӕ! Зӕххылымӕ арвыл цы уынут, уый иртасын куы зонут, уӕд ныры рӕстӕг раиртасын уӕ бон цӕуыннӕ у? Раст цы у, уый уӕхӕдӕг цӕуылнӕ зонут? Дӕ зылынгӕнӕгимӕ хицӕуттӕм куы цӕуай, уӕд архай фӕндагыл йемӕ бафидауыныл. Науӕд дӕ бакӕндзӕн тӕрхонгӕнӕгмӕ, тӕрхонгӕнӕг дӕ ратдзӕн хъахъхъӕнӕгмӕ, ӕмӕ дӕ уый баппардзӕн ахӕстоны. Зӕгъын дын, цы бафидын дӕ хъӕуы, уый фӕстаг лептӕй онг цалынмӕ раттай, уӕдмӕ нӕ рацӕудзынӕ уырдыгӕй.